Asɛm a me ne me nuabaa ɛba bɛbisa no, mesrɛ wo, ɛnyɛ abufuo. Ɛyɛ nokorɛ bi na yɛpɛ sɛ yɛte. Ɛne sɛ, mekɔɔ me sɔfo bi hɔ. Mekɔɔeɛ no, ɛbɛtoo mu sɛ wadi bɔne kɛseɛ bi. Ɛno nti na ama ɔhaw ne abɛbrɛsɛ ɛreba yɛn so no ama yɛawowo ntiantia na nneɛma bebree wɔ a wonim ɛnyɛ yiye nyinaa no ɛfiri hɔ saa. Enti mesrɛ wo, nokorɛ wɔ mu biara no, ka kyerɛ yɛn. Ɛɛ,
Agyewa, wo ne Asantua. Hɔn na kyerɛ me saa nkwaseasɛm yi sɛ monka nkyerɛ me. Saa asɛm a moka kyerɛ mo dwen ho. Na mo ne panyin bi susu saa asɛm yi ho. Sɛ na mode bɛto m'anim. Nti mofrɛ me baa sɛ mobɛdi m'atɛm. Woni sɛ nyame nipa na wokasa tia ne saa no? Ah, nyame nipa, megya metea meyɛ aboa bi ba. Na meyɛ sɛbe meyɛ wɔwɔ ba. Me deɛ menye nipa. Papa, yɛ ne bresɛm ne yɛka no. Ah, bɔne bɛ na madie sɛ munyi ayɛ saa. Munyi ayɛ! Mose a mede mo baa wiase, moatumi abedi me atɛm sɛ mo sɔfo se me madi bɔne. A madi bɔne sɔfo na onua ne me. Sɔfo ne me ba no no. Wonni me fa he. Asɔfo na aguo ama wɔkɔ sɔfo. Wode ne nkwa mo sɛ ɛbɛdi me atɛm. ɛna wode ne mpaebɔ ɛbɛkasa atia me ka nokorɛ no na yɛ ho ntɔ yɛn ne sɛ deɛ woyɛ no mema mede mabɔ wiase a menya bɔne ntia mo da mahwɛ mo afi mmɔfra berɛ mu aberɛ mu ne wuyɛ me a ne da me soɔ mahwɛ mo ammɔne afi abɔ ho ba ama me na mesɛ hwɛ nkora no bɔne na mede ayɛ ɔgye wa munim nyansa mu a enti yɛse berɛ na yɛbrɛ na ɛwɔ ase enti kyerɛ yɛ aseɛ ɛno ne yɛpɛ sɛ ma ahoyɛ a ɔ mɛyɛ mo a mede aso mo kuro so Mobɛdi asɔfoɔ akyi, ɛna asɔfoɔ aba ɛde nteteyɛ ɛba wɔ ɛba ɛba abusua mu. Anan wo ni na ɛyɛ o, wo si na ɛyɛ o, anan nya abusua pa, wo ni ɔdɔ akɔ aduro so, na ɔsɛ dɛ ɔtwe sika pɛ, na ɔkuo biara. Akyimifoɔ bi ba. Ɛyɛ. Wate. Ɛyɛ papa.
Hwene na mɛkasa nti ɛyɛ kunu. Ɛyɛ. Ɛyɛ. Ɛyɛ. Kanokora ne ɛho ntɔ yɛn. Mene ntɔ bi aka.
Wonka. Mako nipa ahyɛ ahyɛ ase ase. Ɛho ɛpa a mo aba fa me ho. Ɛnyɛ hwee, bɔne bɛn na mayɛ? Menyɛ bayifoɔ, menku nnipa. Adeɛ a menim sɛ mɛyɛ a yɛ anoyɛ a menyae. Saa na ano yɛ ayaw na ɛde kum yɛ maame. Ano yɛ ayaw, ano yɛ ayaw na ɛde kum yɛ maame. O maame wanyɛ me na meyɛɛ ne bie. Mo mo mmaa yi baeɛ, me na mahwɛ nkora yi. Saa na nkora yi ɛde abɛduru nnɛ. Hwɛ mo bra abɔdeɛ, wɔde ne ba Gaduela baeɛ. Gaduela wode ne to asɛm no ti kɔ akyi bi a ɔkɔ akyi ɛyi Bayern Munich. Ana de to no akwa hu na nada. Se kwa chi so ye good so enye good obi anim. Jeni mani gadola gadola. Onso ne ba hwim ensi akyire nti mente ne nka. So awuo so hu ye menim. Ene gumi so ono kwa se ne ye mba ye na mo de de enye koraa. Se mo hwe me mo nka mabɔ po se mo hwe me.